Esaki ta pika pika ku rita. Pika pika ku rita, aki no tin protokol, sinta pa bo mira. Pika pika ku rita. Videntenan bon tardi, esnan cu ya ta nochi un bon nochi. Ta un placer awe pa nos lansa nos prome programa di Mi Salu, Mi Responsabilidad, trahando den cooperacion cu Rita su Talk Show. Awe nos ta ban lansa nos promé programa i promé ku tur kos manera ya ta konosí seka uni tur nos ta sugerí bo pa dal un glas di awa pa e kurpa ta aktivo i pa e kurpa sa ku tin kos pa para ketu i pa tuma nota di dje. Salú! Kiko mas dushi? Ku un bon awe manera bo a anunsiá kaba, nos ta ban inisiá ku nos promé programa i kòrda abo vidente ku bo tambe por participá y bo por manda nos un pregunta, un remarke of un observacion locual cu bo comparti cu nos ta sali den programa y aki ratu ora nos pone programa riba YouTube of riba Instagram of riba Facebook bo remarke y bo contesta lo t'ey pa bo sigui mir'é y pa tur otro cu no ta t'ey por comparti cune. Awe e programa ta bai nos programanan ta bai inisiá i nos tin awe di bishita un bishitante apropiá pa esaki pasobra e ta un frumu. I kiko mas mihó ku un frumu pa nos kuminsá un programa nòks nòks kuné. y awe nos ta den compania di Frumu Lydia Lont. Frumu Lydia Lont tin un conocimento vasto di nacemento y mi ta kere cu le aporta tambe apropia pa nacemento di nos programanan cu ta Mi Salud, Mi Responsabilidad. Lydia, bon tardi. Lidia bon tarde. Nos ta mirando Lidia pero nos no ta entendiendo su reaccion te ainda.

Aparentemente e nasementu di e yu aki tin un tiki difikultat ku e i mi ta kere nos bai studio bek serka Rita pa nos wak ku tin mester di un dòkter òf ta Un otro tipo di sesarea mester hasi pa e nacimentu tuma lugar.

Nos ta sperando ke ku bai komunikashon ku Lidia pasobra aparentemente e yu aki ta un yu ku ta nase ku difikultat. No tabata e intencion pa esey tabata e caso, ma comprende cu Lydia a core busca un ginecologo pura pasobra den e sort e casonan asaki ta ginecologo mester ta funciona. Anto un frumu no por haci e trabao dje nacimento aki. Por ta manera nan sa bisa cu e yu aki ta oca ta ke nace cu pia Miéntras ku ta ku kabesa mester na hasi, anto tumando esei na konsiderashon, nos ta mira tur e difikultatnan i den otro manda ya Rita tambe ta hasiendo su intentonan i mi ta komprendé ku Rita tambe ta nerviosísimo pasó e tambe ke mira e mucha nase pa kaba. Pero kiko ta pasando ku te ainda e nasimentu no ke tuma lugá? Pa nos ta un misterio. Pasobra ta ya varios dia nos a hasi tur sorto di intento y nos tin cu bisa cu virtualmente nos tin di comunicacion cu Lidia, anto e comunicacion virtual aki nos a intent'e den varios sintido pasobra ta bon pa nos videntenan sa cu Lidia ta na Boneiru, anto nos kier hasi un Komunikashon sofestiká pa riba un manera virtual e mucha nase. Tur preparashon tabata así pa e mucha nase, ma tò awor ka yega e ora di bèrdat, manera ku e mucha a tranka pa nase. Ma nos ta sigui i nos sa ku Rita tambe ta un profeshonal den e parti tékniko i e ta hasiendo tur su esfuersonan pa mira pa e nasimentu aki tuma lugá awe si pasobra ku nos no por keda warda pasobra ya kaba e mucha tin tur e simannan kla pa e nase anto ku un bon frungu pará esei mester tuma lugá tambe.

Nos ta mira caba tur e tatanan cu normalmente no ta conoci cu nacimento, sigur ora ta nan prome yu, anto nan ta bira nervioso, nan ta hancha, nan por para, nan por sinta, tur cos cu bay pasa den nan caminda ey ta haya lo cual cu nan no a pensa cu nan por a comparti. Ma echo ta. cu un momento asina aki semper tin su nerviosismo cune y nos ta experiencia esey tambe. Dank di Dios cu nos tin experiencia di bida cu nos a keda trankilo. So ta cosnan cu sa pasa y nos ta contento cu nos videntenan ta compaña nos den esaki y nos sa cu un be aki nos, hasta nos a wira Nicky, Nicky con bay contame un cos Nicky. Miki a wak Ros un hal hola ei for di te kaminda e ta aya na Den Haag. Konta nos un kos, skibi nos un kos ku nos por mira, Miki. Nan ta puntra pa Rita, nan ta puntra pa Rita, haha, Rita n t'ei, Lidia n t'ei, ta mi so t'ei. Anto bo keda manera mi so den boso, bo a mi t'ei, Pippi t'ei, sperando e gran nasimento, pasobra e nasi, e yu aki ta nasi awe si. Niki, unda bo bai? Mireya tambe a drenta cerca nos aki y e tambe ta conta nos cu e ta participante den nos programa awe y e tambe lo ke sa dicon e tin cu bay haci bishita cerca Un spesialista médiko promé ke tenta relashon ku ken sea. Ata nos ta mira Lidia aki. Lidia, bo ta ei? Aló, aló, Jorge. Sí, sí, nos sí ta tendiendo bo aki, Lidia. Jorge, te sigue. Niki bo bin bek, bo bin bek di dia. Bo ta e. Podi se e yu mester di yudansa di un keisha. Si, si, si, nos a pensa riba esei mas rato. Si, si, si, pasobra e yu, e yu ke nase, si e yu ke nase ku pia, anto e yu tin ku nase ku pia i kos e no ta bai. Anto pa profeshonal ku.

Yehor di Exi, Yowel, Shanella ku bai, mi ta mira ku bo tambe ta e kontentu ku bo ta e presente. Ohalá ku Lidia ta habia por por ta presente un bes aki ku nos bo den e re i den e papia. No, no, no, na Kraamkliniek. Sí. E no ta bai, mi no por drenta. No, mi tambe ta sperando, mi ta, mi sí ta tendendo bo clarito, clarito. Ma ainda bo no a yega cerca e mama cu ta den Sí, un pero ami aña. no ta tende Mama. net, net nada. Bo no ta tendiendo mi? Bo no ta tende nada di Rita?

Niki bo a tende Lidia? Niki, abo si ta tendiendo Lidia? Skibí mi alga mi sa.

Bontadi. Mi ta skuchando bo si. Si. Mi tende, señora, mi ta den un transmishon awor na Hulanda. Bo por yama mi aki dos ora? Kemen di awor akinan nos ta biba

Sperando ansiosamente ainda pa e muchanan sey. Lidia a bai busca un ginocologo. Pasobra aki aparentemente e frumu no tabata sufisiente, ma te abo ni frumu ni ginokólogo, niun di dos, tanta, tio, primu, tur ta sintá ansiosomente pasobra nan ke mira ta kon e mucha ta i spesialmente ku ta tin tantu anunsio asina rondó di nasimentu dje mucha aki. Ta p'esei bieunan si e nos tambe lo duna yu nòmber pa mega nanse. Pasobra ata nos awor sintá sperando ku e mucha ta e nanse, anto nos tur a keda den espektativa.